Gijäňizi gündiz edip okadyňyz. Köp kişi durmuşynyň hözirini gören wagty siz okadyňyz ýa-da işlediňiz. Özüňizi ösdürmek üçin her gün täze-täze zatlary öwrendiňiz. Has gowy adam bolmana synanyşdyňyz we soňunda maksadyňyza ýetdiňiz. Gowy işe girdiňiz ýa-da muňa meňzeş bir zat. Ýagny, mysal üçin, bir ugurda uly üstünlige ýetdiňiz diýeli. Hemme kişi sizi gutlaýar. Örän bagtly bolmagyňyz gerek. Ýöne hiç begeneňzok. Bir problema bar. Bu size bir ýerden tanyş geldimi? Ol sütünligiň arkasyndaky çeken birnäçe zähmediňizi gözüňiz görenok. Şol wagt özüňize ýekeje sorag soraýaňyz. Näme üçin men? Beýleki adamlaram has gowudy. Hatda olar menden has hem köp zähmet çekdiler. Ýöne näme üçin olar däl-de men? Hakykatdanam men bu işi başararynmy? Ýa birden başarmasam? Men bu üstünligi hak edemok. Indi näme ederin? Eger-de bularyň hemme size bir ýerden tanş gelen bolsa, onda sizde-de impostor sindromy bar bolup biler. Başgaça aýtsak, ýalançy ýa-da ikiýüzlülik sindromy diýip hem tanalýar we hakykatdanam adam ýaşaýşyna gaty uly derejede negatiw täsir edip bilýär. Geliň hemmämiz birlikde munuň sebäplerine, netijelerine we çözgütlerine seredip geçeliň. Impostor sindromyna esasanam akademiki ýa-da öz durmuşlarynda professionalny bir şekilde üstüne ýetenlerde duş gelmek bolýar. Ýagny ortada bir üstünlik bolmasa bu sindrom bolmazdam. Aslyna seretseň, işiň biraz gowy tarapam bar. Emma bu duýgyny ýaşaýanlar üçin kän bir gowam däl. Ilki bilen bellenmeli zat, bu resmi bir şekilde fiziki ýa-da ruhy bozukluk däl entek. Gysgaça aýtsak, aslynda, özüňi o işe laýyk görmeýänligiň üçin we bu ýagdaýyň başgalar tarapyndan bilinmegi gorkusy we özüniň hem bu üstünligi hak etmeýänligine ynanmasy, hak etmegi üçin hasam köp işlemelidigine ýa-da okamalydygyna ynanmagy diýip jemläp bileris. Hawa, bu duýgular käbir ýagdaýlarda adamy aladalanma, howsalanma ýa-da depressiýa getirip bilýär. Hakykatdan hem örän geň bir duýgy. Belki-de başyndan geçirenler has gowy düşüner. Geçirilen bir gözlegde Angliýanyň öňde gelen hukuk kompaniýalarynyň biri bolan Ned Lowmanyň CEO-sy Endrýu Teýloryň şeýle sözlerine duş gelmek bolýar, Elmydama işleýän wezipämi meniň hak etmedigimi düşünerler diýip gorkdum. we elmydama özümden şübhe duýdum. Bu sebäpden elmydama bir ädim öňe ätlemekden, has ýokarlara çykmakdan gorkdum we bu duýgy ýaşan ömrüm boýunça zynjyr şeklinde dowam gelip durdy. Bir CEO bolmagyna garamazdan bu duýgulary başyndan geçirip bir gün başlan ýerine, ýagny iň başa dönmekden gorkýardy we munuň üçin özüniň hemme sosial durmuşyny bir ýüre süýşürip, gije-gündiz işläp bu duýgynyň pidasy bolan Millionlarça adamyň diňeje biridi. Impostor sindromynyň hekaýasyna göz gezdirsek, bir müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda akademiki dünýäsinde uly üstünliklere ýeten, zenanlar ile baglanyşykly barlag işlerini geçiren psihologlar Polin Klass we Sýuzen Aýms tarapyndan orta atylýar. Bu tema barada ýazan kitaplarynda bu duýga zenan maşgalalarda has köp duş gelmek bolýar diýip belläp geçýärler. Akademiki we professional manysynda ynanyp bolmajak üstünliklere ýeten zenan maşgalalarda impostor sindromyna duş gelmek bolýar we işiň aslyna seretsek, özleriniň olar ýaly üstünliklere ýetendiklerine ynanmaýarlar we adamlary aldaýandyrys diýip pikir bile gezýärler. Hekaýalaryna seredenimizde bolsa ýeten üstünlikleriniň asla tötänleýin däldigini we tutuş ömürleri boýunça hiç kimiň ýanlaryna ýetip hem bilmedik üstünlikleri görýärsiňiz. Ýöne ýene-de muňa garamazdan, zenan maşgalalaryň bular ýaly düşünmekleriniň öňüni alyp bilemzok. Ýagny bu duýga düşünmeýän biri daşardan seredende oňa diýseň düşnüksiz gelip biler. Impostor sindromy bolan we hatda gara tenli zenan bolmagyna garamazdan uly üstünliklere ýeten Kristian Sisman-da bulara meňzeş zatlary aýtýar. Gün-güzeranyny zordan örýän maşgaladan gelen we Senden hiç zat bolmaz diýlen düşünje bilen ulanan Sisman-da şulary aýdyp geçýär. Okuw we iş durmuşymda elmydama başgalaryndan rugsat almaga garaşdym we munuň üçinem hemme kişiden örän ökde bolmamyň gerekdigini düşündim. Mekdep wagty okuwda birinji bolan döwrümde hem depressiýa girip bir gezeginde özümi öldürmegi düşündim. we ol günüň ertesi maňa tabşyrylan öý işimi hiç ýalňyşsyz ýerine ýetiripdim. Elbetde, diňe zenanlary däl, hemme kişini öz täsirine alyp biljek bir ýagdaýdan söz açdyk. Aslynda özüňi tanamak bile baglanyşykly bir sindrom bu. Hatda iki müň ýedinji ýylda geçirilen bir barlag örän giň statistikany öňümize goýýar. Ýagny adamlaryň ýüzde ýetmişi iň az bir gezek bu sindromy başyndan geçirýärler. Iki ýyl mundan öň uniwersitet okaýan talyplaryň arasynda geçirilen barlaglarda talyplaryň ýüzde ýigrimisiniň ýokary derejede bu düýbüni başyndan geçirendigini görýärler. Işiň geň tarapy bolsa, bu okuwçylaryň hemmesi diýen ýaly örän ökde okuwçylardy. Diňe özlerine bolan ynamlary ýokdy. Geliň sebäplerine seredip geçeliň. Birnäçe psihologa görä bu ýagdaý, ýagny impostor sindromy öz komfort zonamyzdan daşaryk çykanymyzda, edip bilýän işlerimiziň bir ädim daşyna çykanymyzda başlaýar diýip pikir edýärler. Öz araçägimiziň daşyna çykyp, täze bir zatlar etmäne synanyşmagymyzyň arkasynda-da, elbetde adamyň ýetişen ýeri we maşgalasy uly rol oýnaýar. Geliň hemmämiz birlikde birnäçe bolup biläýjek senariýa seredip geçeliň. Meselem bir jigiňiz ýa-da maşgalaňyzyň başga biri hemme kişi tarapyndan maşgalaňyzyň iň akyllysy hasaplanýar diýeliň. Siz bolsa sosial tarapdan has üstün we biraz hem emosional tarapdan duýgur görünýärsiňiz. Aslynda okuwda alan netijeleriňiz we üstünlikleriňiz deň derejede. Ýöne ýene-de ol maşgalanyň iň akyllysy hasaplanýar we siz bolsa bu ýagdaýdan baş alyp çykmak üçin özüňiziň akyllydygyňyzy subut etmek üçin has köp okamaly diýip düşünýärsiňiz. Ýagny bu duýgudan halas bolup bileňzok. Ýa-da siz çaga wagtyňyz maşgalanyň iň zehinli we başarjaň çagasy diýip hasap edilýärdiňiz. Hemme zat siziň üçin örän ýeňil gelýärdi. Emma okuwda ýa-da işde olar ýaly däldigini görýäňiz we işiň netijesinde size ýalan sözlenendigini düşünýärsiňiz. Bu zatlary başarmak üçin zähmet çekmek mejburyýetinde bolandygyňyzy düşünýärsiňiz we özüňizi erbet duýýarsyňyz. Çagalygyňyzda size aýdylyşy ýaly, zähmet çekmeseňem bolýardy hany? Ýa bolmasa-da, siziň bilen kän wagt geçirmedik maşgalada ulalan bolup bilersiňiz. Gepiň gysgasy, özüňizi durmuşda belli bir derejede saklamaga synanyşýarsyňyz diýeliň. Bular elbetde käbir mysallar. Eger isleseňiz, düýbünden başga senariýalara göz gezdirip bileris. Ýöne umuman, alamatlaryň sizde bolup-bolmadygyna göz ýetirmek üçin käbir alamatlara seredip bileris. Bulardan birinjisi, özüňi alyp barşyň alamatlary. Ýagny, dowamly şekilde bir işiňizi soňa goýma häsiýetiňiz bar bolsa, ýa-da düýbünden tersi, bir işi geregindenem kän wagt aýyryp taýýarlanýan bolsaňyz, ýagny bir işi her bölegine çenli alada edýän bolsaňyz, köpçülikde çekinjeň bolsaňyz we elmydama köp zähmet çekip iýip-içmek we ýatmak ýaly mätäçlikleriňizi soňa goýýan bolsaňyz, bular bir yşarat, alamat bolup biler. Ýa-da başga käbir mysallara seredeliň. Eger-de özüňizden şübhe duýýan bolsaňyz we karar almakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, bular hem bir yşarat bolup biler. Ýöne elbetde bu duýgular gelip geçijidir. Hemme kişi wagtal-wagtal muňa meňzeş duýgulary başyndan geçirip biler. Emma bu duýgulary dowamly başyňyzdan geçirýän bolsaňyz, onda bu ýerde uly problemadan söz açyp bileris. Bular bilen nädip başa çykyp bileris? Jemleýji hökmünde geliň hemmämiz gysgaça seredip geçeliň. Elbetde haýsydyr bir çözüm tapmak üçin ilki bilen problemany tapmagymyz we ony kabul etmegimiz gerek. Birnäçe adam bu duýgyny sessizje başyndan geçirýär ýa-da sessizje kösenýär diýsek kem ýeridir. Emma meniň bir problemam bar diýip daş-töweregindäkilerden, maşgalasyndan ýa-da bir doktordan kömek alýan adamlarda düýpgöter üýtgeşmeler görülýär we munuň saýasynda öz kemçiliklerini kabul edip, hiç zat etmeýänlere görä, bu duýgular bilen nädip başa çykmalydygyny we asla ýalňyz däldigini görüp bilýärler. Umuman jemlesek, özüňizi özüňize düşündiren wagtyňyz negatiw duýgulardan uzak duruň we güýçli taraplaryňyzy tapyp, olary kabul ediň. Iň möhümi-de birinjilik bilen öz ruhy we fiziki